Aýdym-saza gelmäkä breýkdans edýär. Breýkdans edýär. Biz awtobusda-da bilen Eý, düýn klibiňi gördüň diýip eýýäm tanadylar. Özüň bir ýyllyk bol.
To, što geldi, şo wagt ylham gelen wagty. Buňam wagty şuny çekmesi bar. Ol-a üç aýdanam eli bilýär. Dymagmy aça, meň gözüm aşa, saňa seredip. Minusyn men paýladym. Hemmäsi aýtdy, Mary, Aşgabat, bar aýtdy. Ol häzir men näzir lýuboý şuwagt çykjak bagşada aýdymçy boljak bolýana maslahat beremok. Birazjyk nastoýçyl bolmaly ýeriňde nastoýçyl bolmadyň, ýüzlügiräk bolan ýerleriň bar. Näçe aýtdym saňa sen meňki. Gitdidä naprimer. Şeýtdi on bäş gowez öň Aman aýdym işläp berdi. Bäşim temizjede indi muň häsiýeti bar. Gödüňde tutýas indem hä başga barýas barýas.
Iki müň dokuz-iki müň onunjy ýyllarda esasy meň düşünişim boýunça şo döwürler has aktiw bolup başladyňyz. Hawa, şo çykanyň başlan döwri. Onsoň ýöne şo döwürki aýdymlaryňyzy tapjak boldum. Kän hemmesini tapyp bilmedim. Ýekeje aýdym tapdym, ýöne ýaňky aňymda galan wizual siziň tans edip, aýdym aýdyp, çykyş edip ýören döwürleriňizdi. Şo döwürler nähilidi? Özüňiz üçin bir aýdyp berseňiz.
Ilki bilen-ä başlamada biz üç bolup başladyk. Mukam, Mekan, Meýlis. Üçemizem dogan-da. Soňundan Mukam aýra ýol bilen gitdi. Bizem aýdym saz saýladyk-da. Konserwatoriýany gutardyk. Okap ýören döwürlerimiz, student döwürlerimiz. Ondan tansa biz öňem edýärdik. Ilki aýdym-saza gelmäkäk breýkdans edýärdik. Breýkdans edýärdik.
Kiçiräkkäk neme merjenelere gatnaşýardyk. Şo zat onuň tas kakam zat öwretýärdi-de. Uje bap priwiti diýer onuň şol öz gapdalyndan neme edýärdi. Onnoň özümize bir işeni etdik. Baz adymyz ulanmala bileň. Aýdymlaňy tapmadym diýeň-ä. Biz hiç haçanam indi-indi etjek bolýas. Aýdymlaňyzy baryp studiýa baryp şuny ýaýradyň, zat ediň diýlen şony edemzok. Düşünje ýokdy.
Nirede te nälet? Aý özi ýaýrap gider. Aý şolaňam özi özümiz oýamok, şo internetden alyp eýle-beýle edip goýlupdyr, şo menem käwagt gabat delän, eý bul aýdymlaram goýupdyr zat diýip. Şuny özüm ýa men şuny goý ýaýrat zat diýip olar ýaly edilenokdy. Edil o döwürem kän internedem olar ýaly güýçli däldi dä bilen. Şol näme owaz teleýaýlym üsti bilen gidýärdi, aýdymlar radioň üsti bilen diňlenip durýardy. Aý diňleýärdik zat diýse bir nujda-da ýok ýaly pikir edýäň-de özüň. Şu zatda ýöne ilkinji ädimlemez şo disklerde zatda bardy. Şo döwürler siz esasy ýaňky Türkmenowazyň üsti bilen biraz köpçülige. Şo açylan wagtda Türkmenowazyň ýaňky açyldyda onsoň klipler gün günde gaýtalanyp durýatda olam näme ýüzüň badyna tanymallyk berýä. Biz neme tananmak zatda neme kösenmedik. Näme üçin kösenmedik? Ekizda ekiz kän çykanok onsoň. Ekizler diýip göni tanalýardyk. Göni Bir o neme ýaşlykda gidýärdi o wagt neme şekilli aýdymlar diýip. Bir alty bazar gitýä o şol birinji klip çykdy ertesi uje biz awtobusda da bilen student gatnaýardy on üçlük gatnaýardy eý düýn klibiňi gördüň diýip eýýäm tanadylar sen ekiz bir ýyllyk bol eý düýn giden zat eýýäm tanalýar diýip şeýle bütin türkmenistan görýärdi o wagt nä özüňizem aýtdyňyz şu wagt öň breýk dans etýärdik diýip Hip-hop medeniýetiniň umuman siziň döredijiliginize täsir edendigini duýup bolýar. Bu nähiliräk täsir etdi? Sebäbi şu wagt siziň aýtýanyňyz esasy has pop aýtýanyňyz şeýle pop diýip bolýar. Ýöne siziň birazajyk başlaýan ýeriňiz ýene hip-hopda. Onuň bilen arasynda kän näme bolmadymy öz kelläňizde konflikt zat? Hip-hop medeniýetiniň Doly many däl rep bolsun hip hop bolsun aýryn bi bolsun şuňa düşünýäs sebäbi kiçilikden başlamyzda brek dansdan başladykda onda asnownoý nemeleri şu hip hopyň nemeleri gidýär ritmler gidýär aýdymlar hem gidýär onda gulaklar ýürek ganan herekete de siňen dä başda brek dans bilen başladyk aýdym aýdamyzokdyk ýöne Bize muzykany obrazowaniýa barda ton näme nota zat o zatlara düşünýäňdä özüň ýöne şol medeniýeti biz özümize kabul etdik nälik şo tansy gowy gördük bileň tansy onsoň o wagt ýa diňe ol aýdymlary diňläňokdy hip hop diňlemedikde başgada ne nurmuhammet meredow we hajy ýazmamedow biziň öz döwrüňizdede näme moda bolan ol aýdymlar biziň gulagymyza gana türk aýdymlaram diňlenýä ors aýdymlaram diňlenýä hemmesem şo galyşyp öz içimizden geçen olar aýdymlar zatlar.
Ýöne şu breakdans öwrenip neme edýäň höweslenýäň biziň o wagtlar bilýäňmi şol moda ýalydy ol edil biziň döwrümizde pik ýalyda bilýäňmi şuny etseň uje köpçülige saýlanyp saýlanyp bolýar zat edip bolýar diýlen ony biz edeläm diýemzokdy nälet boldy diýsene daýymyz bardy daýym diýýän çykanymda bul neme toýa gidýärdi zat etýärdi ony ikimiz görýärdik kiçiräkdi men siz azajyk ulalsaňyz toý alyp gitjek diýýärdi ol toý alyp gitjek begenç rahym şu adam çykyş edýär Özi ökde tüweleme. Onsoň özi zadam energiçni-dä. Bu näme diýdi, azjyk ulurak sekinji klas bolduk-da, ejemjaň ýanyna gelip gitdi. Daýza şulary toý alyp gitsem näder? Aý, ony barlap gör, utanmaz. Biz azjyk çekinjekdi o wagt, ýaman mekan, biz hem utanyp, aý, adam gelse-de gülüp zat edip, onsoň şol ýaňky toýa gidýäňde gün-günden nägilek açylýaň özüň. Adamlar bilen apşeýnäň, köpçülikleň apşeýni bardy, onsoň açylyp gidýäň. Onsoň şo wagt. Näne wynujden öwrendi diýýäris ony ýa öwrenmeli bolar sebäbi biz baş edibilýän zadyň ýokda. Bir çobada açybilýäň o karate zat gatnap oň bilen halky güýmäp bolanok. Soň ýuwaşlyk bilen şol kasetalar wideo kasetalardan öwrenip bar ekeni munýa tans edýänler zat diýip şu aşgabatda neme bardy. Dance Boys diýip grupba bardy. Borýa bardy, onsoň Ahmet bardy, Parahat neresse bardy. Baýram bar. Baýram bar. Aýna ol oglanlaryň köpüsini şol wideolarda. Asat tans edýär-ä.
Asat aga. Hawa, olam breýkdans. Şol biziň döwrümizde tans edýär. Şolaryň kasetalaryny görüp-görüp öwrenýärdik-de. Mardan Crazy Boys bardy. O taýda-da Muhammet bolmaly, bolmaly, Döwran bolmaly. Oglanlar kän. Mergen öz ýanymyzda. Şeýtdi-de biz özümiz bir topar bolup, Öwrenip öwrenip ýöne asly motiwasiýasy ýaňky begenç dagam aýtdy toýa gitjek diýdi bir köpçülige çykanda biz tans bolup gidýärdik aýdym aýdamyzokdy tans edýärdik dije kuza dije kuza meňem şo wagt neme diýeni kuza bar ana şonam birinji ozal zat öwrendim ýa-ma köp zat nemetde biz şony birinji gezek şol ýerde tans edilýän kuzede gördük olam näle merjenä merjenäne gitdik nemede şu aşgabatda zatda onda bir ýerde bolýadykda çagalar üýşüp olam mardan akardeon çalýardy o wagt. Kuzya onda. Onsoň diskoteka ýaly neme tans zat agşam bolýar-a. Onsoň aý çagalarňky-da näme aýdym zat döri ýaňky bolup aşyplar diýip tans oýnap ora-da Kuzya. Pyrlap. Üýtgeşik bo boçka edýär, onsoň flaý edýär, zat etýär. Aý terminler-de şol breýkdansyň. Şony edýär, öý kellämi tutup bular ýaly tans edýärmikä? Owo men şony ýaly tans edýän onsoň Muň bilen dostlaşyp, olam bize meňzeşräk, olam bratişkalam diýerdi. Bular meň radnoý bratişkalar, Saryýagdaý bize, tipažy meňzeş, tipažy meňzeşräkdi. Soň ol dijeýçilige geçip gitdi, Kuzýa, asnawnoý şol brekdans edýärdi. Şol iki müň dokuz, iki müň ondan soň, ýagny meň özüm sizi birazajyk nemede görüp başladym, on dokuzynjy, ýigriminji ýyllarda köpräk eşidip başladym sizi bir-ä. Şo döwürler hem aýdym çykarýardyňyz, ýöne meň siziň adyňyzy eşidýänim köpräk aýdymçylar üçin iş edip, Aýdym ýazyp berýändigiňiz. Şo sebäbi näme diýdi birazajyk. Neme?
Başda näl diýsene biz aýdymlarymyzy başda bir iki aýdym saz zat işlämzok biz. Aranžirowka meselesinde meselem ýüz tutýardyk welin şu aranžirowka meselesi o wagt biz başlamyzda işleýän ýetdikdä bilýäňmi? Kyn bolýardy. Sanaýmaly onnoň baryp oçuryp barýan. Ýazamaly onsoň bir aý iki aýlap yzyna ylgamalyda. Ony aýdym tapman iki sany aýdymy ogurlyk aýtdyk biz. Aç-açan aýtmaly. Ogurlyk diýen nälet bir gitarist ýaşky edip oglan bardy. Bul saz çalýardan soň Men sensiz her zaman hyýallarymda ýaşadym ynan. Şol aýdym minus bardy. Şol gitarada çalnan. Eý, ýaşka şul aýdymy aýdaýyn. Me diýip berdi olam. Şoňa şeýdip söz ýazyp neme etdik. Soň ikinji aýdymam ýene bir azerbaýjan aýdym. Trio gruppada ol. Atrio diýip. Abbasyň nemesinden çykaran Atrio grupba. Aýna şoň nemesini aýtdyk.
Owally aýna studiýa ýene barýaň eglenýär zat edýär. Onam biri-birimize aýtdyk. Eý şul konserwatoriýada okap ýörüs. Neujeli özümiz kompýuter gerek. Nemeden balon gerek, instrument gerek, şo zat studiýany özümiz edibilenok. Bir gün şo sorag döredi, gitdik. O wagt Gunçada satylýardy-da bilýäňmi? Şo döwürler kompýuter, tehnika diýip, iň moşny edip düzüp ber diýdik. Şony men potremnosti zady näme kanagatlandyrar ýa. Bolýa düzüp berdi zat etdi, muny aldyk. Indi men bilemok-a hiç zat, kompýuter. Kompýuter men düşünýän, ýöne ol saz ugruny hiç zat bilemok. Oglanlara jaň edip, kimde programma bar? O wagt bu ne internet ýok, internetden alar diýer. Biri buruwdan şeýle paçka nemeli suňk diskli geldi, bir topar şeýle. Açdy-da, byr-byrdan ýaňky pyr nemeleri ýükläp ugrady. Beýbi, munça zady nädip öwrenmeli? Aý, soň gelen gün şo ýükländen soň özüm şo eýdişdirip-beýdişdirip bir zatlar ýazdym. Aý, garnym atym diňläräkdi-ä lan o wagt. Onsoň indi ýuwaşlyk bilen bäş-alty aýyň içinde, Bir neme saz işledik. Ýörjen ýörjen ýöne işlär ýaly bir derejä geldi. Derejä geldi aw normalny diňlär ýaly edip onsoň. Diýjek bolýam şondan bäri gitdi hiç ile biz aýdym işlämzok. O maksadam ýok ile aýdym işlemek däl-de özümize işlemeli. Ol maksat näme üçin edildi? Biz özümizi kanagatlandyrsyn özümiz işläli şondan soň awtorskeýa ugradyk. Neme birinji aýdyma neme boldy. Täze ýyl geldi. Şo ýaňky diýen nemesi bar. Täze ýyl şony özümiz näýlek pianinoda ýazypda ýöne aranžirovşigim Oraz diýip sazandamyz bardy toýa gidýändir. Muň öýünde näme sesem goýup bolýady instrumentam bardy kompýuter geçirýädi. Hä şeýdelip oň bilen işleşdik şony aýdym ýazdyk soň Soň gijeler ýatman seni ýatladym, arzuwlarym saňa bagladym. O gitdi Melli dişini gowy gitdi aýdym ýöne. Söýdüm seni gitdi.
Soňam söýdüm seni gitdi.
Şolam gitdi. Şeýdip ýoşup bilen başlap başlady ondan kompýuterde ilkinji işlän aýdymy Söýgi älemine seýran edeli. Ganat baglap asmana uçar. Olam gowy, radiýoda gidýär diýen o wagt, ýöne köpçülik boýunça kinoda-da gitdi aýdym boly, şony işläp ugrady, şonda eýýäm işlämezler, konsertde aýdylýardy o adam, aýdamyzda oglanlar aýdýardy, e kim işledi aý sazyny diýdi, onda ýerde o bizde-de boljak öýdýän diýdik-de bir matiwasiýa berýär-de bilýän, daşary ýurtdan aldyňmy diýip zat, ýok, e bular ýa heň nä türkmen nädip nemedi bilýär zat diýip. Aýna özüňi bilýäňmi really motiwasiýa bolar. Berýär.
Onda şondan soň işläp başladyk zat etdik. Biziň özümiz işleýäs diýip agitasiýa edilenok. Nälik onda muny aýdamok. Sorasa aýdýan ýa men saz işleýändir niýe. Şu adam köpüsi bilenok. Eý sen näme saz işleýäňmi diýe. Bilenok. Bilenok. Ony garaz gidip otyr gidip otyr indi şoň gelmesini aýtjak bolýanda. Indi şul neme bar biziň özümizde bilemok gowy harakter gowy dälmi. Heň meni wynujden edemok. Heň döreýär-ä. Şuny dörände bir zat ýasama edesim gelenok. Bunujda-da edemok organizmi özümi hiç haçan. Şeý gezip ýörün, ýa bir birden heň gelýär, owadan heň gelýär. Şony ýazýan, ýöne bir zada baglanyp, şuňa meňzedeýin, şu taýy beýle bolsun, şuny ýaly zat ýazaýyn diýip özüme baglamok-da, Swobodny gelýä şo zadam ýazýas boluşýar bilýäňmi. To şto geldi şo wagt ylhamyň gelen wagty buňam wagty şuň çekmesi bar. Ola üç aýdanam eli bilýä. Iki aýdan. Aralygy uzak bolýa aýdymlar. Eý ýaman aýdym kän çykaraňoklaý diýýän şol sebäbi. Onda özümiz diňleýjilerimiz zatlaryň. Diňleýjime diýýän Ýasama getirip, bol ýalňyş bolmagy mümkin. Bu wagt biz gräpleri üýtgedýär ýöne. Men o wagtky döwürdäki zady aýdýan. Ýöne şul şeý diýýär, sözem özümiz düzjek bolýas, aý oňa neme etjek bolýas. Bir unikalnyý bir zat çyksyn diýjek bolýas-a, bolşy ýaly, ýasama däl-de, kabul eden etsin, etmese-de şo taýda durar diýen. Ýaňky ýaly öz prinsiplerimiz bar-da, bilýäňmi? Ýöne şu zat çyksyn, ondan ýüz ýyldan diňlensin, может, soň birileri diňlener, zat eder, ýöne şu galjak zat bolup, şu öz bolşuna galsyn diýlen düşünje bar, bilýäňmi? Hiç hili ýasama etmäli. Şuň nemesini, indi prodýuserstwa nemesine gidip otyrsa, özümiz zat etdik. Şeýtdik, şeýtdik. Soň onnoň öz okruženiýamyzda belli bir nemeden soň ýaňky şol iki müň on dördünji ýyllarda, on bäşinji ýyllarda biz eýýäm çorny rynogada işlenim diýilýärdi-de wagt, diskde zada gidende. Obadan daşary dawaý işläli diýemizde, şonda işleýänimizi köpüsi bilip ugratda. Şonda oglanlar, tanyş aýdymçylar. Gelip ugrat, maňa-da ýazyp ber. Mak-maçak çykdy, olam üýtgeşik bolup, nemekä, makmy, aşa. Meň gözüm maşşa. Saňa seredip. Aý indi şo döwürde zatlar uje neme disklerde zatda gidende nälik uje uznawaýmyşdy wa toýa zady baranda şol aýdym imine şol aýdym üçin kän adam neme etýärdi kän toýa tutuş olam minusyny men paýladym hemmesi aýtdy mary aşgabat bar aýtdy ol aýdymy ol şo döwürde Minusyn berdim me aýtjakmy me gitse gitsin. Diýjek bolýan menä şu taýda bulaň özleri ýazýa öz orşy nemesi bar diýýärlerde zakaz gelip ugrady o wagtam islege görä isteme etmedi oňa gowy birine gelişjek bolsa berýärdik onsoň Myrat molla jaň etdik ow şokolad ow marmelad iýäsiň gelýä. Alma nereýe? Boldy ol diňledi meň aýdym diýdi. Biz özüm-ä ony şutlyk aýdym gelişdirilmedik. Iki adamyň aýdymy däl-le ol. Ondan muňa aýtdym, muny Myrat Myrat gowy dämese diýdik. Ýa sen gelende haçan şo baglanyşyk bolup bir zatlar gelse ýazýas diýip ýöne bir tarapdan seredende gaty kynçylyga sokandyr. Şo kynçylygy diýýäň indi näme üçin diýýäň ýitýäň diýýäň-ä şoň aralary bar. Şuny edip bolýan ekeni. Näl ýagdaýda bir özüsam özüň bilen bir neme gürleşmelidä bilýäň. Indi bir tarapdan aýdymça bir ispolnitellik gidýädä, köpüsi awtor bir, ýerine ýetiriji, awtor, ýazýan, ondan aranžirowşik bir aýratyn. Ol köpüsi häzir garýar şony men düşünemok. Bu aýdymçy diýse hemme zady Käbiri diýýär sen aýdymça diýýär, sen özüň döret diýýär, ol bolanok. Haky ýok, ol hiç ýerde de onýan zat ýok. Aýdymçy ýerine ýetiriji. Biz konserwatoriýany gutardykda jümle diýilýär, pikir. Pikir almak-da indi ideýa nemesinde sazyňam pikiri bar. Saz pikiri alnanda ogurlyk diýilýär. Käbirine biz neme edýäs welin, Üç sany notany baglaýarlar-da, o nota diýilýän zat ýedi sany nota bar. Nädende-de posledowniçelnost gabat gelip bilýär. Ol lýuboý adam, o bir wagtky Motsart, Bethowen-da zatda-da gabat gelipdir. Olar näme diýer eken, sitata diýer eken. Şu jaş ýere gabat gelse, sitata diýip goýar ekeni. O ýalňyşmasam şolar ýa-da okan döwrümizde geçýärdik-de. Indi. Onuň saz pikiri diýilýär, emma meselem häzir sen aýdýaň, men bazardan geldim. Şu pikiri häzir näçe adam aýdybilýär? Aýdaly, men bazardan geldim. Men bazardan geldim, alma aldym. Uje wariant azalýar. Azalýar. E, başga zat gidip otyr. Indi men pikiriň gidişini aýtjak bolýan, saz pikir diýme, şuny saz melodiýa diýip alan, notalar näme diýen. Bazardan geldim, pulumy gaçyrdym, ýykyldym. Başga. Hawa, a bu taýym ganady. Ondan ýolda maňa pylanly kömek etdi, näme etdi diýen. Pikiriň jemlenip barýar-a, saz pikirem şuny ýaly jemlenmese, ogurlyk diýip bolanok. Onnoň düşünmeýän adamlar aýdýar-da, aý, pylan näme iki sany notasyny gördüm. Daýlaýlaý edýär-de, ana, pylan aýdymda-da daýlaýlaý bar diýýär, o zat bolanok. Ýa şol doly daýlaýlaýlaý, daýraýraýraý, daýraýraýra, daýraýraýra, daýraýraýra diýip gidýär, ony şu şeýdip pikir dynmaly, sazyň pikiri dynmaly-da. Oň şoň. Dokadyna geldi, ana şony alsa. Saz jümlesi ogurlanyp. Uje polno nime sikl gitýän zat. Bazardan gelenini ulanmak üçin ogurlyk diýip bolmaz. Iki sany üç nota. Mirowoý nemede ony ýaly hiç kim zeňňä subut berenok, zat edenok. Onuň diýä şol nädenede gabat gelýä. Men şuny indi gitdimä, meň häzir instrument-da saz. Nemesi meň jümlämi neme etmek üçin melodiýa meň instrumentlam, meň aruşalam bileňmi? Men şeýdip adamyň nemesini neme etmeli, ýanaşmaly. Ol melodiýa nämä bagly? Gamgyn saz bolsa geçilýän notalar bar. Şatlyk nemäň geçilýän nemeler bar. Indi prodýuseriň o nemesini aýdanda bir zat önümiň öndürmegiň nemesi. Onuň şo pikir dynýança hiç zat ogurlyk bolanok. Seň öz bolşuňy goýmaly adamlar. Indi meň häsiýedim bar, meň halaýan zatlarym bar. Şo predpoçteniýalar sazda-da bar, meň edýän işimde-de bar. Naprimr, ýazyjy bolsa Öz görýän, gulagyna, kellesine gelýän zadyndan ýazýar. Öz harakterine, harakterine neme diýýär. Şoň bilen unikalnyý bolýar. Öz açyşly, öz görşli bolýar-da. Şo nemesi bar. Biz hem ikimi, iki bolup biz näme etmeli? Meselem, bize tema berýär-de, tans edip bilýäs, tans etmeli. Osnownoý nemämiz şatlykly temany almaly. Gaýgy, alada zatdan adamlar gitsin, tans etsin, şat bolsun. Gaýgyly aýdymlar hem bardy.
Bardy, ol edýäs, ýöne osnownoý nemämiz, ony edemizok-da diýjek bolannym. Çykdyk tans etdik adamlar görüp oppa şatlansyn. Bir bir duýgy bermeli sen baranda bir adam zritelara duýgy bermeli şo maksady bilen ideologiýasy edýän pikirlemesi. Ýöne ýaňkyýaly wariantda zatlar kän. Indi şo döredijilik meselesinde neme reklamalar batyl bolmala Hojanyýazow. Bilýän adam. Hawa indi başyny başlanda şolar ýaly ýöne hemmesiniň hem nemesi Şadöwez boldy. Şadöwez boldy. Ol biz bilen bile ýaşaýatda bul nähili Öň konserwatoriýada biz bilen, köý konserwatoriýa diýende ýalňyşdym. Muzkalnyda bizden kiçiräk bolup okady dutarda. Ondan e, obadaşym tanýan. Onsoň bul Gyrgyzda okap geldi. Şo taýynyň neme medeniýeti konserwatoriýasynda okapda, Gyrgyzda okap geldi zat etdi. Onsoň bir taý sebäpden görüşdik zat etdik Aşgabatda. Bulam şeýle-şeýle gel diýdi öýde menem aýdym aýdýan diýdi. Gel diýdi, hawa bir diňläp gör. Diňledim bolyn. Gowy aýdymlar aýdýar bäri türkmen aýdymlardy alternatiwny rok bar zat bar žanrlar zady indaý nemesi bar başda başlan nemelerinde bärik nemedenok onnoň kakanok bir iki sany özem aranžirowkada edýär edýär ekende onsoň gowşagrak men oň özüme aýtdym sen getir diýdim aýdyň men şuny täzeden Işläp bereýin diýdim. Bir gowy aýdymy köçe tansy. Düzgünsiz hereket. Ýene şo Türkmenistan kino teatrynda aýdyp şonu. Oba nemejigini üýtgetmedikde ýöne goý borçny aranjirovkasyny etdi. Onda sibil ýene zadyny üýtgedemokdy.
Aranjirovkasyny üýtgedip berdi. Meselem indi daýow adam gelse şoňa dar zat geýdiren o. Sazam şolar ýaly. Soň özüne görä näme etmeli? Podgonýat etmeli sazyny. Şoňa bir gerçek zady edip berdi. Bulam aý adduşy boldy. Sag bol brat näme. Ol şeýtdikde muň bilen dostlaşyp, ýakynlaşyp, has ýakynlaşdyk zat etdi. Onsoň bul ondan daşary wideo-da düşürýärdi-ä bilen, klipler zada özi edýärdi. Şolar ýaly. Onsoň Batyry tanýardy, Batyra aýtdy. Batyram aýtdy, Batyr hoja Nyýazow. Olam diýdi, Men aýdymlaryňy diňläp durun, özüň ýazýaň mawy. Maňa-da işläp beräý, awtorskiý neme gerek diýdi, reklamalara. Jingl ýaly-da gidýär-de ol nemesi bolan, ýöne her nemäň öz nemejiklerem bol, aýdymam bolmaly-da. Onnoň neme gowy giden, şo nemedi. Nämäňkide? Mebeliňkide. Galandy bu ýa. Ýa nämäňki bir gidenini halama-da ýöne gowy gitdi ha. Ýa-da şonda şu wagt. Rysgal mebel ýanyňda. Şo gidende nemesi bol. Başda şony neme etdi welin biz bir material heň berýäňä ilki doly işlemänkä şeýle bol. Aý bu melodiýany halamok diýdi. Bizem diýdik, batyr. Nastaýowat etdik.
Şuny dur, gurguzat diýdik. Sebäbi başda çyg zat hödürleýäň welin, adamyň nemesi bar. Çyg diýýän, biz doly işläňokda bir demo bermeli.
Ýene pianino ses bar-da.
Ýöne aýdyşymyz ýaly şol neme gitdi welin, doly işläp berdik. Aňyrdäki zakazçik hem alady, soň batyr hem alady. Batyr hem alady. Soň indi şol aýdymy hiç hili üýtgetmän, diňe şony näle edeňde-de heňi şo dursun, sazyny üýtgedäý diýýäs. Rysgal ebil ýanyňda. Diňe şo galýa-da indi. Jingle ýaly, golka ýaly öz nemesiniň şo rysgal mebeliň. Aý gaty gowy. Indi diýjek bolýan tworçestwo şo on dokuzynjy ýylda zatdy diýeňä şu neme bilen gidip ugrady. Aý bu ýüz iki ýüz sanap ýazylandyr reklama. Ýetmiş segsen prosenti biziňkidi. Ony bilenok bular ýöne köp zada nemesi zat etse aý seňki gowy geçse neme et gidip durýada. Bu prosesem onnoň näme etdi? Şul işem bir iş diýlen ýaly kellä düşünje saldyda bilýäňmi? Bulam bir aýratyn kär ýaly özboluşly bir nemesem bar. Her reklamanyň, her brendiň nemesi, her düşürilýän wideonyňky aýratyn bolup gidýär. Talabam aýratyn, zadam aýratyn. Biz üçin hem eksperiment ýalyk-da. Men alyp çykýaryn, alyp çykaňokmy? Gyzykly bolýar. Aýwa şolar ýalyk bolup. Onuň özüňe indi hoç, ne hoç az işlenýär. Az işlenýär. Nemäň fokusyň başga ýerik bolýar. Aýna Muktaýam gelerslaý. Çykarýardyk ýöne o adam urýar ýörek çykypdy, olam erbede gitmedi. Batyr bir zat ýatdan çykypdyr awalam esasy zatlaň biri iki müň on dokuzynjy ýylda kim bilen işleşdiňiz diýeňizde şonda Merdan aga Merdan Jumandurdyýew bilen bir köp bir gowy edilen işler boldyda. Bir näçe aýdymlar ýazyldy şony agzamak ýatdan çykypdyr. Kyn ölmeseň şonam bir goşuk goýarýa. Hawa sebäbi bara biz Merdan aga bilen iki müň on dokuzynjy ýyldan bäri dost dogan ýaly bolup şu bada çen gatnaşyp ýörse bir bir näçe gowy çykan aýdymlar bar. Hawa. Sen kyn ölmän şonam goý gaýrat et. Bolýa.
Ýöne indi şu wagt birazajyk ýene şol nämä gelesim gelýär. Indi Türkmenistanda biri näme üçin aýdymçy bolýar? Aýdymçy bolýanyň sebäbi toý industriýasy uly bizde. Toýa gidip bir tanalyp başlasaň, toýdan pul bar, gönümli dilde aýtsan. Ýöne Şony näme üçin siz kän nem etmediňiz diýjek bolýanym. Haw, ýöne ýene-de men şu taýda duýýan zadym, siz birazajyk şol özüňizi gyzyklandyrýan, size döredijilik taýdan özüňizi birhili, nähili diýsem, özüňiz kanagatly duýýan, sizi doldurýan işler bilen köpräk meşgullanýaňyz we ýöne meseläň, ýaňky neme tarapyna seretseň, beýleki tarabyna seretseň, Birhili has has dogry wariant ne ya has köp edilýän wariant diňe toýa fokus edip, diňe aýdyma fokus edip. Ýöne şony göremok men sizde. Ýok, şol zat, şol zat edilmedi. Näme üçin? Aýdam näme üçindigi. Indi bize kiçilikden-ä toýa şol daýymyla gitdik diýdi-ä. O wagt näl ol gaty kän gidýärdi. Üç aýlap öýe gelmän. Öýe diýilýäni gelýäň zat edýäň, irden okuwa. Üç aýlap doly toýda bolýan wagtlaram bolýa-da. Kän şon ýalyk bolunýardy onsoň. Biz o wagt sekizinji, dokuzynjy klas ýaly. Hawa. Onsoň şol çykan döwrümiz toýa-da gitdik biz, kän gitdik. Indi şu wagtlaram gidip durdy. Indi biziň nälet. Usilini şoňa fokus bermedi seň aýdýan olam näme üçin biz işleýin işlemiz azda bilýän eden işiň zaryn az edil özümize degişli eden işimiz edemýän şoňa da az iş edip başyna söňden beri az iş edip toý edip beren ekeniň ol uje başga neme meselesi bolýar indi biz gönümel özümizi ösdürmeli neme etmeli diýlen düşünje dälde ýaňky ýaly öz gelen wagty islege görä gelen wagty işle ol boý ýeterlik däl ol häzir men häzir lýuboý şu wagt çykjak bagşa da aýdymçy boljak bolýana maslahat beremok. Şul belli bir ýoly geçdikdä biz bilýäňmi? Biram bizde nähili bolanda-da belli bir hit ýok. Diňlenýä, populýar bolýa, ýöne hitdäki ýüzli uran hit ýok bizde. Edil özümize degişli. Men häzir prýamoý efire oňa-muňa çyksam-a bilýärler adamlar. Pylan aýdymgy aýt, ony aýt, ony zat diýýär. Ýöne masştabny uran hit ýok-da, ine şeýle eýlekileňkä garaňda, alaňda, ony bu pylanyň aýdymy bir ömrüne Bolsa bir aýdym berilýär köplenç ýa bir ýa iki aýdym berilýär lýuboý bagşa şo stardy bolýar bilýäňmi hawa e maksat diýseň maro diýseň saňa bagly diýýär kare diýseň oppa oppa diýip soňam çykarýa ýa şatlykda-da soňam araz adam çykdy diýýär ýöne start berýän aýdym bolýar şol aýdym ýok bizde gönmel aýtmalylar diňlenýän emesi bar onuň ýöne ýok oň sebäplerem bar. Şo ýaňkyýaly diýýän-ä, özüňe görä işleýär. Edip bolaýmaly, togsan dokuz prosent dolam gaýdyp, nýudaçnyý bolýan ýerlerem bar, ýa bir özüňden kemter gaýdan ýerleriň bar, şoň hit etmezligini bilýän. Bir azajyk nastoýçiw bolmaly ýeriňde nastoýçiw bolmadyň, ýüzlewiräk bolan ýerleriň bar. Aýdym diýlende mende şu düşünje bar-da, aýdym döretmek. Indi bir hit aýdym döretmek ýa-da köp diňlenilýän bir aýdym döretmegiň öz formulysy bar ýaly görýän. Diýeli, indi biz şu wagt wideo prodakşn edemizde ssenariý köp ýazýarsa, onsoň ssenariýaň belli bir derejede köp adam tarapyndan görülmesi üçin ýa-da aýdylmak islenilýän esasy zady bermek üçin öz belli bir formulajyk ulanyp bolýar. Indi aýdymda-da men şolar ýaly görýän, ýa olar ýaly dälmi? Sebäbi indi Döredijilikden pul gazanjak bolsaň belli bir derejede şony sistema sokmasaň kyn bolýada pul gazanyp bolanok. Onsoň o sistema sokmak üçinem döredijiligiň öz kodlaryny bilmeli bolýar. Siz häzir hem özüňiz döretýäňiz, başgalar üçinem döredip berýäňiz. Diňe aýdym däl, eýsem başga formatda ulanyljak ýaňky reklama zat üçinem saz aýdym döretýäňiz. Indi şu taýda siziň birazajyk aýdyma, aýdym bilen bagly döredijilige ýokardan seredip, bir hemme zady nirde näme bardygyny görýän ýaly duýýan da. Obýektiwnyý hemesini aýdýaň, hawa.
Onsoň, ýöne
birhili şu taýdan seredeňde şo formulany özüňize ulanyp, ulanmadygyňyz ýaly görýän diýjek bolýanym. Mysal üçin, şo hit bolmaly bir aýdym ýa bir aýdym işlemeli. Şony özüňiz üçin, öz döredijiligiňiz üçin sistema sokmadygyňyz ýaly duýgy bar şolar ýaly.
Näme? Aslynda bar-a ol lýuboýyňam häzir bir nemesi üstünlige ýetmek arzuwy ol. Sen şu lýuboý ýa kärde bol, zatda bol adam bir üstünlige ýetesi. Gowy şu bir ýa-da gadam atsa, a näme durmuşyň nemesi-dä üstün bolmak, zat etmek ýa bir piga bar, bir derejä barmak. Bir derejä barandan soňam Bu zat durmuşda bile diňe göreşde bolmaly. Göreşde bolmasaň, sen bu bu taýda durmaýaň sen hiç haçanam. Diňe göreşip gezmeli. Indi ýaňky nemäni biz formulany nähili diýip aýdaýyn? Ýaňky başdaky pikirim diýdim-ä, şo pikir üýtgedi. Başda ony ýaly neme ýok, düşünje-de ýok. Dogrusyny dogry aýtmaly. Geldi, şu gelen zat, men hemmesine-de şony ýaly diýip düşünýärdim bilýän. Gelen zat urmaly. Aslynda bawon ýaly bolan iskulçitilne nemeler bar. Şol ýaly bolýan. Ýöne ýaňky populýarnost diýilýän zatlar biz analiz etmelänini biz. Sen eden işiň analiz etýäň, eýlekinkin diňleýäň, şuň nämesi köpçülige ýarady? Sözümi, melodiýasymy, sazymy, может быть, şol adamyň obrazy, ýerine ýetirijisi, artistmi, näme isleýäň? Bolýan şeýdip nemedli analiz diýlen zadyny, udaça diýlen zat Ellili diýen ýa şoň bir nemejigi bar. Şuny men aýdaýyn-a, işleýän zat edýän. Käbir nemede şeýdýän welin, aýdym prohodnoý ýaly. Men kän şon ýaly aýdymlar eşitdim-de, maňa diňledýär. Şeýdýär, şu näl bolar diýýän, men öz nemämi aýdýan ol. Biz hiç bilemzok-da, öz düşünjäňden ýokary hiç kimem bilenok. Diýende, aý, ýa bolar, ýa bolmaz diýýän. Onnoň şo pikir üýtgeýär uzagyndan. Käbir ýeriniňki udaçny bolmaly wagtynda. Köp syçan diýendir häzir. Nädip boldy diýä welin, şul aýdym bolmaly ýerine gelmeli wagtynda boldy. Köpüsi işleýärdi, boldy gitdi diýýär. Ýa käbiri garaşanogam.
Ýa-da şony diýýär. Men wapşe hiç hili zada garaşmadym, şu bolup gitdi. Şul aýdym bolup gitdi diýýän.
Seň diýýäň-ä ýaňky nemesi lýuboý aýdym işlenende diýjek bolýanym. Zwýozdny taşyp.
Potensialy.
şuň nemesi bolaýmaly diýlen düşünje, isleg bilen işlenýär. Indi boý aýdymçam şon ýaly, ot taýda hiç hili gizlemeler, özüňi neme etmeler. Kim aýdym çykarsa-da şo aýdymçylary şony zrýa çykarasy gelenok, biderek we yhlas edesi gelenok, şoňa öz içinde näme edýär, şu hit bolar diýip işleýär. Hemmesi. I bolmasa-da bolaýsyn diýen düşünje bolýar-da, ol kim bolanda adamyň islegi bolup, elbet zat-da. Käbiri может utanyp aý meniň munýaly islegim bar diýmegi mümkin, ony ýaly zat ýok. Açyk-açan lýuboý aýdymy çykarýaň şuň öz diňleýjisini tapsyn, öz ýerini. Ba arasynda nähili bir toýa bir gutlag aýdymy zat edilýärä, ol aýdym uje düşnükli, bir bynyň aýdymy, zakaz aýdym, mundan sen uly zada garaşaňok, ýöne özüň bir satlygo bir neme çykarýaňa bir aýdym, şol aýdym işleýän näme edeýin diýýäňä, şonda seň ýüregiňde şul bolsun, şuny şun ýaly nemesine bilýän nemeleriňi zat edýän. Indi meň ýaňky nemesi. Başdaky nemeden bu atdaky zgil atdylar seň aýdýaň indi näçe iş edildidä ýaňky iki ýüz aýdym aýdyldy illere ýazyp berdiň olaň içinde populýar kän ýaňky nemäňkini onnoň Jeýhun Atajykowa sen näçe aýtdym saňa sen meňki gitdidä naprimer şol aýdym indi men aýdaýyn şondan başga adama gitmeýärä. O taýamaý. Ýörite Jeýhun özi diýýär, Eý, ýazyp beräý, ýazyp beräý diýip, kän nemetdi-de, Bolýa, bor, ýazaly. Şeýle-şeýle heň ýazdym. Brat, şu söz nägilek bor diýdi. Neme ugratdy şo heň. Diňe sen, men näçe aýtdym saňa şo taýy nemetden. Sen meňki, sen meňki.
Gülýärlak, gülýärlak geldi şuňa şol. Oturdy eňine. Bolýa, bor, ony ýazaly, ýazdyk. Gülýalak çyk çaklyk sopy işledi klient. Hawa, ony ýa ul zada garaşmasa-da ol ýaňka näme berdi-de, onda muny özüm içdim-de. Indi şol aýdymy işlän biz, indi bolýan zady aýdyp bereýin. Ondan soň Akmuhammet Hanow. Şoňa Gitme, söýgi sazyny çalyp. Owazy. Diňlemeýän nemäň dälini, ony ýöne realny diňlenen aýdym. Seň görküň nemesi özüne gelişdi zat etdi gitdi gon indi diýjek bolýanym galt öz aramyzdaky bolýan gürrüň Şo zat näme üçin eýst özüň şul aýdymy aýdaňa. özüň aýdaňok ýa-da şokolady näme üçin özüň aýdaňok Hit Mekan bolanda Bey jaýat çekýär diýä diýä. sen ýa işläpsiň näme üçin özüň aýtmadyň şul aýdymy diýä indi ol adamlaň nemeside indi mende bir düşünje bar şol nälemedeňde-de birine ýazan aýdym şoň nemesi şol. Şoňky däni bilýäňmi? Şunda bolýa. Şony görmeseň şol özüň edilende. Käbir adamyň nemesi şoňa ýakyn bolýa, şunda bolýa. Ä men şony aýdam bilen mende bolan. Bol, bolmajak zada bolmaýa.
Meselem. Diýjek bolýam ä populýarny aýdymlary başga biri aýdýar emman bolanok. Oňky populýarny bolýa, oňk, oňkyda bolanok. Realnysi ä käbir adam oturýan zat bar, käbir adam oturmaýan zat bar. Buň ýoluň geçmegi bilen işläp-işläp neme edýäň ä. Realnyny gözüň bilen görýäň şo zatlary. Ýöne nýuanslar bar gözlegde. Şol aýdymyňa ýaňky diýýän bir şeýle neme. Şu wagtam bir aýdym taýýarladyk. Şonda-da biz nemesine ýaňky aýdýana garaşýan ýer. Garaşýas, bizde garaşanymyzok. Şo düş bir bir zat ulanyp bilýän bolsak ulanýas. Ýene gelejekde etmek bu silini. Bilýän zadymyz barsa şoňa girdik. Şoňa siňdirmek. Düşünýän. Wideo ýadynda etmek. Baryny bir. Täze täze Isa tanýansyň. Bilýän şahyr adam. Bul adam bilenem biz uje haçandan bäri bile işleşip ýörüs. Ho bul goşgularyny getirýär heňini sazyny ýazýasda. Täze aýdym aýt diýenem biz. Täze sesi barda özüni içinde aýdym bar. Aýdym barda onsoň ol özi neme diýýär ýok men neme etmen ýok aýt sen çykar sesiňi zat et. Soň aýtdy-da, şoň aýdymlaryň içinde Sahydursun Hojakowaň aýdanlary bar. Eje bas meni bagryňa, ak süýt ber. Olar gaty gowy gitdi. Ýeri düşen ýerine zat edende-de populýarnosty zady gowy boldy. Ol aýdym Heňini biz ýazdyk, goşgusy Säda. Hawa. Soň Bahar Hojaýewaňa-da bir aýdym ýazyp berdi. Eje meni üwresene, Şol köneje salnan çakda Olam gowy gitdi diýjek bolýan bir çulaň aýdymlar gidip dur Keň ýazmak meselesinde biz özümüze diýersen häzir znaçit bada şolarda bolýan zat znaçit bolýada başga nemelikde bar ýa söz ýa neme ýa adamda şol nemesini tapmaly obşim näle Zwýozdy saçly işleýär-ä. Hawa, zwýozdy saçly işleýär. Şoň ýeri bar, oň onuň eme däl. Sen ellik ylgaňda-da bir zat etjek bolaňda Allatagala şo seň wagtyňy, sagadyňy bermese, bolanok. Bolmajakda-da bolanok şo zat. Ýöne uny bad etmeliler.
Köp kişi häzir elini çekýär. Bizi kän ýyl ýygladyga bilýäňmi? Biz Hudaýa şükür, men Özi eden nemämiz çöregini berýä bize. Biz näme edýäs diýsene iki bolamyzsoň gowy tarap şol. Özümizi wynit edýäs. Näme ony wynit edemokda aý bu ýalňyş bizde diýýäs. Näme şuny görmediňmi? Ýa şuny eden nemäňde şu zady etmedik bolsaň bolardy diýýäň. Ýöne öwrenýäs şeýdip gidip gidip prirosta. Arada sergiden sergiden birine gabatlaşamyzda näme diýdiňiz belede iş edip berýäs. Bäňki Indi birazajyk şu aýdym tarapda eden prodýuserlik işiňiz, bärde has ýaňky belet üçin wideo bile bagly etýän işleriňiz nämäni aňlatýar? Siz prodýuserlige-de köp kelle artýaňyz.
Şo barada köpräk aýdyp beräýiň. Ýaňky prodýuserlik boýunça näme işler etdiňiz we nähili geldiňiz şoňa? Ýa has tebigy bolan ýagdaýmy? Muň ýo tebigy bolanok. Şu ýaňky diýşim ýaly reklama saz işläp uladyga. Olam öz bolşuna nemes zat etdide uwernis döretdi. Bäşim bady ol çykanymyz biz. Ýagny Begenç Rahymow diýen-ä. Beşko diýip hem tanýandylar. Aýdym saz hem indi Durnazar Hudaýbereňowyň gyz agtyklaryndan bolýa solam dokuz çaga ol Türkmenistanyň atgadan sazandasy dutar. Biz hem dutar çalýas gyja hem çalýan dutar hem çalýas. Asly bilen başlan ýerde Mustaly mekdepden ony ýöne Şoň barysy aýdym-saz indi biziň barymyzda Gadyr Hudaýberenov hem daýymyz bolýar. Olam aýdym-sazyň içindäki nemesi tanaýandyrlar. Kadyr Kadyýew. Kadyr Kadyýew çykýar-a şo wagt. Aman Kadyýewiň. O gapjykda pul goýup ýaşa. O şol. Kadyr. O şo. Indi bu çet näle kiçilikden uje aýdym-saz gulakda ýaňlanyp. Başga wariant ýok diýlende ýa-da şu nemesi ýa-da şundan gitmeli diýlende uje gulakda nemeden soň göni awtomat özüň barýaň şo taý. O doktoryň maşgalasy doktor ol şeýle aýdym saz diň aýdymda nitmenkä diýe başgada ýol kär zat kän ýöne guluň kiçiligiňde eşidip beren zady. Şeýtdon bäş gobez öň Aman aýdym işläp ber diýerdi bäşim semizjede indi muň häsiýeti bar näme diň gaty giň dä how gaharlanmaýa hiç hili şu bäşim aý diýe zat diýe men diýdim saňa bäşim sen maňa näme aý diýdim O näme bolýar diýdi. Sen näme diýseňem saňa ne, maňa näme diýende geçirýäň goýberýäň diýdi-de. Maňa näme, maňa näme diýip, onam. Ol öz maňa näz edýär. Maňa näme, maňa näme diýdi. Şul aýdym seňki diýdim, ýazyp berdim. Gönşeýt, sözem şo wagt gelip dur, hemme zadam lak edýär. Sen gyz lak atanda-da sen öz bolşuň, seň dünýäň öz dünýäň, Azat diýdi. Ol bäş goda-da gowy gitdi şo çykandan, ýöne ony Parahat aýtdyrdy, bilýäňmi? Bir döwürde Parahat diýip biri çykdy-da, Maňa näme-aý, maňa näme-aý diýip, onuň sesini-de gowy ýaýrady. Ýa internet nemede bardyr, gözläp gör, nemesem çykar. Bilýänler bar bolsa kommentariýada belli.
Gara diýjek bolan, muňa şeý etdik-de, soňam ondan dawaý ýene aýdym işleýär. Toýa gitdi, toýa maňa aýdym gerek, ýene aýdym işläp ber diýdi. Şol işleýän döwrümizdi. Şuny ýaly haýyşt etseler, biz plana men Juda şul şul aýdym diýip jaň edäýmesek, özi gelmese, gel men studiýam aýdym işläli diýlen neme ýok. Olar ýa neme ýokdy.
Özleri gelýä, işletjekmi, boldy gel. Şeý diýäs öz nemesi. Studiýany bir ýöredip bir şundan neme gazanç edeli. Çörek edeýin diýlen düşünje ýok. Diňe toý bilen. Toýda çykyş edýäs, konsert neme diýýäs, şoň bilen neme edilýär. Ýöne studiýadan gazanç etmek diýlen düşünje ýok. Düşünje ýok. Ýöne öz swobodny bir ýemede öz keýpiň görä. Kän dogryny aýtsaň nagružat edilmedik-de özüň bilýäňmi, nagruzka salmadyk. Öz Öz keýpine öz vibe boýunça gidýärdi. Aý garaz ene bäşik ondan soň düýn-ä bady bir aýdym çykdy dat etdi welin men aýtdym bäşikwany işläli diýdim. Bul obrazy bar. Näl diýsene göni görýän komiçni artistiň ýüzi bar şunda. Seredýäň özi güldürip neme edip otyr öz obrazy zat şeýt seredýäň komiçni ýüzi bar. Onuň bäşime-de jaň et ýo jaň edemok ertesi gün daýzam getirdi. Şu ejesini bize öýe oturmana geldiler tomus wagtlarda wagt awgustyň nemede geldi welin Ebäşim şular ýaly iş bar, etjek bolýas. Gjet tam alty aýyň töwereginde biz eýe proýekt kellede taýýarladyk. Pulady şondan soň berýär. Şondan soň berýär.
Bar al biljek nemäňem reklama diýdim. Şu wagt ýaňy reklama şular ýaly berilip işledi ugrady. Ol zat düşünmedi başda klip düşürersimkak diýýär. Klip däl diýýän, kontent diýýän bäşim. Aý klip diýýärde düşünenok. Düşünip bolap şo zat nimesinden girişenok. Tiktoka giremok.
Özem aýýo men o tiktoka giremok-la, göremok. Bu zatlaň Bolýa entä o wagt olar ýaly edilenokdy. Eý bolýa diýdi onda ertire çen diýdim studiýa üçin ýer taýýarlamaly şul şu zatlary alyşdyryp çyraly diýdik aýdymlaň neme edeli zat edeli kontentam şey edeli kolaň urubam ow seň zat diýip oň öz öz zagatowka zagatowka çybar eken nahardan soň kola gahardan soň kola kola koka kola kola ine daş boldy ondan kepka diýip men ýazdym. Neme neme yo sagat dik gitdo. Soňam ýene edeme dara üç wideony birlikde edeli dikde meýilsem oturan ýerinde köwşüm hapa bolanok. Köwşüm dolanok. Köwşüm ýyrtylanok. Sebäbi köwşüm ýok diýende şony ýazdyk boldy okba oňa nagruzat ýa bir kelläni şeý edilen zat. Indi şuny diýjek bolýan men ýaňky ýeri nämesi ýene şu döredijiligem biziňkide biz başynda durduk etdik başga ýerini etdik şo sagady wagty bar men üýtgeşik zat däl. Bilýän opytymyz munda ulandyk weli indi iki ýöne ýürekde ynanýaňmy bir zadyň yşaraty bar. Urmaz urmaz ýa bu göni bolýa diýlen zat bar. Muňa-da obraz berdik. Indi diýjek bolýanym bäşimi aýtdyk. Şu açgy geýen çykara diýdim. Şu wideo çykar welin diýdim häzir kän dowanlar kän-ä biziň etjek bolýan zadymyz treş bilen bagly. Hökman bir çetden heýt gelýä. Bäşimi aýtdyk şu geler diýdim. Aý olar näme gelebiljek bolsaň, bäs gelebiljek bolsa edýäs, soňamy diýdim, o wideo taýýar bolubam doganym jaň etdi, o jaň etdi, men-ä etjek. Utanýan-aý o zat diýsem. Garaz näme sökjek bolsa bize sökmeli adamlar ýazýa-da bilýäňmi, aý duzsyz sen näme edip berdiň zat diýýä. Indi bir ideologiýa bar, mende bir düşünje bar. Samoironiýa diýlen zat indi diýsem-ä düşünmeýär. Adam öz üstünden gülüp bilmese bolanok. Ýöne nägile durmuşda ol olar ýaly adam däl. Dogry, çykaraňda zat edeňdede seretmeli edýän zadyň ýöne onda näme bar? Erbet zat ýok. Pasyl, Pasyl erbet däl-de. Ol samoironiýa öz üstünden neme edýär-de bir saňa näme edýär bir ramkaň içinde bir zat görkezýär. Ramkadan çykanok, ramkaň içindäki bir zat edýär. Maksady näme şuň? Biz zriçillere atak etmeli. Tutar diýýän adam näme? Ýüreňdäki ynam.
Şol ýok zat, oturan adam Sen käwagt ajam iýesiň gelýär, süýjem iýesiň gelýär, duzly zadam iýesiň gelýär. Aýdym-sazam, lýuboý zadam adamyň häsiýeti bilen bagly. Seniň mentalyňa gabat gelmeli-le, bilýäňmi? Her kim isleýän zady ajyjygam bar, duzlyjygam bar, ýöne adamyň näme edýär, bir oturan ýerinde bir kellesine şeýtdi. Çorny ýumuram bar. Çal on ýa çorny ýumur däl, ýöne şoňa-da bar. Podsilkasy bar, diýip geçýär.
Ony spesialno etdik indi şoň nemesini, bäşime düşündirdik. Bolýa bordy. Ine, bäşimiň gowy tarapyny diýeýin men şu taýda. Bäşiko neme diýer-de? Gowy tarapy açyk. Ýaňkel, indi maňa biri şeýdip maslahat bilen gelen bolsa-da, şuny ýaly opyty bilen bizden gülýän köp ýyl nemeden ozal, men ýok diýerdim. Gülerdim ýa-da diýen zadyny, ýo-ýo men o zady edibilmez diýerdim. Indi muň gowy utan tarapy näme? Dawaý bas edeli diýdim. Açyk jogapdyr. Indi şeýtdik, iki wideony goýdum, men garaşýan. Aý goýulýan wagtam o daňa çenli düşürip gözeňelän tomusa reska neme edilýän gijeden başlaýan. Şol dörtde bäşde gep goýýan. Goýýan alty ýüz prosmotr gidenok welin ne ço-da ne to diýýän. Indi günde yzly-yzyna goýup otyryn. Aý, ýene üçünji wideony goýdum, ýene goýdum, daňa çenli dört ýüz elli prosmotr, alty ýüz prosmotr. Şol ýaňky köwşüm bolýar.
Ýutuga-da haw.
Bilýän, kommentariýada ýazylýar-da, näme edip ýörsüň diýip tanyşlar jaň edýär-de, haw. Men diýdim, buny diýdim, odap gidip barýarsyý diýende, içimden aýdýan. Diýdim, birini diýdim, biz-ä hiç. Görýän zat edýän ýok, bilýäňmi? Bul görüp otyr. Bul görüp o ýüzi bolup otyr-a diýdim. Şuny diýdim, galmasa diýdim, bir zat bolmasa, biz muny oda alyp gidip barýas diýip, özara diskussiýa, maslahat. Oň aýdan zat bilenok. Indi günortan geldi, on ikiden soň boldy, ony ýataýyn-aý diýdim. Üçe, dörde çenli ýataýyn, bir ýyl kelläm ýadalýa-da, daňa çenli işläp näme edip, ýataýyn-aý, dynjymy alaýyn diýip, dyzt-dyzt gelip ugrady-da, haw. Menem diýen Imo öçük, neme öçük. Ýöne TikTok şu wagtlar näme öçük bolsa da kommentariýa gelse, berýärdi. Berýärdi. Indi seren näsiň öne? Öne iki dört şonýa. Şonýa.
Öçügem bolsa neme gelýär? Privisi diýdi. Eý şu wagtça TikTok-ny göreýin. Näme diýip bir zat çustu açdym ha. Açyp ýanky 600 näme, reşke 800 boldy. Ýöne şeýdip neme diýýäň? Ýüzün täzeleýin. Şeýtdim o 1200 boldy. Men o wagt özümde ýok agyn ýaly neme bilýäňmi? Kommentariýa gelip otyr zady, o taýda nirde näme edilýär, kommentariýalar gelýär. Zat gelýär, okap otyryn. Gidýänini bilýän wideoň. Prosmotr gidip dur ýöne. Meň birinji opytym da o. Ýaňky men başga komnatda ýatyr. Bulam şeýdip otyr, indi bulam ýatyr onuň bäş müň bolýançaga. Maňa bäş müň kanagatlandyrýardy şo wagt. Uly zada barýas häzir.

Edilýärdi. Ony diýjek bolýanym, şul gidip gidip dur welin, şu geldi geldi on, aý on müňden geçdi. Zat et geç ugurlar. Duran o. Indi on müňe etse, bäş gojaň ederin diýdim. Aý beýtmedi on altmyş müňden, ýüz müňden geçdi ol. Indi gitdi welin instagramdan özleri publikler kolasy, öňki eden wideolaram galyp ugrada. Baram, olaram ýüz müňe bardy. Näme boldy sözüň özi?
Rektor. Galdy göni. Plan bolan gurban ol sen. Näme gurban ol sen.
Näme sözü şeýdip muňa hiç Instagramdan beri uradymda. Oňa da gel urady, publikler pagly paýlaşy urady. Indi mundan soňam wideo goýmana gorkýan. Birden gitmese.
Indi bu gitdi, bu etjek wideo wideo taýýar.
Opt ýok da indi diýýänim, sen atwestwnis dara bilen eliňe bir zat düşdi, şuny sypdyrasyň gelen o ýanky meselesinde bir zat maksimal ulanmala. Bileňok gon aýna iki-üç gün geçdi. Goýduk. Gijeler gidip ugrady. Ä, bildim. Şu diýdim, gidýän nemesi, paka şuny ulanýas diýdim, indi meýlis aýtdym. Bul diýdim, mylny puzir diýdim-dä. Mylny puzir näme ekeni? Düşünýäňmi manysyny? Çişýä, ýöne içi boş. Sawunda şeýdip edip çişýär, içi boşda ýaly. Beý diýsem edilýän işde haçan ýaljagy belli-dä, ine ýalsa, meň diýjek bolam şul iş gider belli bir derejä çenli, ýöne nädenini-de adamlar ýadadýar-a şo bir zat. Indi diýdim, şundan soňky nemämize biz taýar bolmaly. Biz öz nemämizi çyzýardyk.

Bilýäňmi? Şu näl nemesdi welin garaz prodýuserskiý wideo nemesi Bäşkodan başlady. Bu gitdi ýöne başda başlamyzda kontrakt baglaşdyk. Bäşko neme diýer? Pylança ýyl işleşer. Işiň gowy gitse, biziň nememiz zat etse, dowam ederis, etmese, onda özüň dowam et diýdik-de, ondan şol ýaňky ikinji wariantymyza bardyk-da. Şu üç adam yhlasy gowy bir derejä getirdi. Ol populýarnosty gaty boldy, eli, jaňy, gelýän jaňlar, zatlar. Edilen işlerem kändi, gowy işler. Şol ýöne üns beren bolsaň o Röwşen aýakgapdaky wideolar zatlar köp wideolaň derejesi üýtgändir ýumoram üýtgäp gidendir şu taý kitaýski geýim edýär şu taýsy şu taýsy bar kitaýski geýim bar onuň daragytyň neme işinem tapybilseň bölejiklerini goýsaňam goýaý birden görmedik daragytda bar a daragyt şuny kolbasaňy urup alma bolsa indi köne döwre gidýär biziň planymyz kratkometraž hawa hawa şatlyk bilen düşürýädik owaç o bileleşip näme etsek şatlyk wideolaryny düşür nemesini ýöne şo wagt giden nemelerde biz ösdürip muny Kratkometražka, ýigrimi, ýigrimi bäş minutlyk kino derejesine ýetirmekdi. Serial ýaly. Serial ýaly. Ýaňky ýaly özboluşly nemesinden bäşka glanny geroý bir situasiýa zat edýär. Indi şu taýda ýaňky edilýän meseleleriň esasy zadyny aýdamok. Adamlar düşünenok. Çykýar-a biri. Artist diýlen manysy zat seň köpçüligiň öňi diýen bir žanrlar bar. Komediýa bar, fantastika bar, drama bar, melodrama bar, onnoň Dokumentalny filmma şuň nemesinde artistiň öz ýüzi bolmaly nemesi barda indi men häzir komediýa görüp şonda serýozny zada hiç haçan garaşamok adamlar bolsa çykýa bolyn nädip köpütde muny gollan kän boldy galandan soň gaty üýtgedi şol düýn erbet diýen bu gün başga zat diýen bar ýaňky hereket diýen zadym şul opytdan alýan men özümden zat tapamok o wagt eden herekedi gidip dur. Nämesede malades. Aýdymlaram ýöräp gidip otyr zat. SNG-de tutup ugrady.
SNG-de tutdy.
Gazaklar, orslar zadam ço-to ýa türkmenski ne znaýa no ponimaýa diýädä tä o tada. Irden turdum men. Dişimi ýuwýan men. Zakatryk iýýän men. E şu widýany goýamda baraý. Etdim-ä edip durkam halamok tanalýan men. Ha. Indi diýen bir zat ýeter ýadyn bir zat etmeli diýen maşyn nemede otyrka kardondan maşyn ýasap şeýtdirip işe neme diýä ol o maksady neme gün tertip. Ýöne bäş gün gün tertibi. Ýatan bolýa, öýüne baranda maşynsyz barýa. Obşim öz bir nemes dünýäsi barda how. Şuny neme nemesini üýtgetmäýin diýen. Şu goýup durun welin pozaýynmaý şuny diýen özüme. Goýasym gelene. Ýöne goýdum. Gitmän dur-da wideoň özi. Şeýdip neme etdim ol soň bir garaşdym ony ýaňky bir sagat ýetip ýetmän galanja otuz bir minudynda alty ýedi müň aldy-da ynanýaňmy? Gitjek zat gidýä diýjek bolýanda öz wagty. Ýogsa men şoňa şeýle özi Obýektiwny seredýän, tutanok, özümde hiç zat berenok. Ýöne indi bu wagt gitdi, bir ýyl sanap açýaly. Irden turdum men. Dişimi ýuwýarma, gidýä özi. Çagajyklam aýdýa-da-haw. Onuň çagalar köp neme gelip ugrady muňa. Ha, gaty. Çagalaryň nemesi, neme gelip ugrady, ony men diýdim, onda, znaçit, poleznyý zat etmeli diýdim. Ondan bir diýýä, iki. Iki, diýýä, üç. Bu maksadyny şeýdýän adamlar uly adamsa, maksat çaga sanamaç öwretmek. Üç ýaşly sanap bilenok, şo nädeňde-de, meň öz çagam bar. Şony görýän zriteller üç ýaşlaram görýär. Ýöne aýdym bilen bil aýtsaň, şuny öwrenýä. Bir, iki, üç, dört. Harpam neme etdik, o nemesem zady bar, örtük diýýä. Öý haýwanlary öwredýä.
Pişik diýýä.
Şu näçe, tä seň konkurirent edýän nemäň bar? Rynagyň bar. A çagalar o görýänleri diýýärä. Şuň bilen konkretno sposobny heň bolmaly, widerýad bolmaly, nemes bolmaly, sen ä baryp otaýda medeniýetli. Bula şeý diýýä diýeniň çaga täsiri ýok. Edil-ä görmeýär. Onuň sen. Ýo şo döwürler şony görýärkäm men uje düşündim, hä okey bular birazajyk ine auditoriýasyna seredipdirler, haýsy auditoriýany çekýänini görüpdirler, şoňa göräräk

Şeýle zat etdik. Ony beledem kakras şon ýaly neme nuždac edýän eken bilýäňmi? Kontra deski neme Ýok, açýas bir muny? bölüm açýas. Nähili işleýän ekeniňä. I onuň dört sany bir işi ýene ýeňilräk bir wariantda neme etdik. Goýdy ol in topa düşdi. Top prosmotr multfilmleriň Melek arasynda mähek türkmen. ol. Melek mähek diýip çykardyk. Olam öz ýegenjiklem. Gyzjagçlar. Aýdymly şu meýis bilen işleseýäs. Wideorýadnama özümiz edýäs. Soňam multfilmli gitsin, zat etsin diýip. Garaz bulam bir ýol boldy. Ýöne bize

O zady häzir men azjyk elli, altmyş ýaşamda-da edibilýän. Ýöne özüm men häzir maňa indi kän näme geldi, toýa barýan bolup hiç zat edeňok, çykaraňok. Adamlar göni ýüzüňe gelýär.
Göni ýüzüňe gelýär. Ýazýardyr kommentariýa oçurýaň, ýitip gitdiňiz-le, näme etdiňiz-le. Indi o ýaranok a indi.
O ýaranok.
Indi oňa-da bir zat jogap bermez. Ol işdä diýen, ol muňa diýen, äý geçeris diýen. Indi näliýip özümize galanda bir hili çekinýäň. Bir eden işiň ýerine barsa-da bilýäň, näçe ýyllap bir zat etmän bir başlaýaň welin, ýene öňkiň ýaly ni tuda, ni süda bolmasyn, bir normalny iş edäýjek ýaly-la bilýäň, çekindirýär. Ýöne ýoşup bilen şu wagt üns beren bolsaň aktiwnost, äpjik öňküden emetse gaa neme edýär. Ony eýdýär, zat edýär, şu wagt kakalar diýip neme etdik, ýüz altmyş müň boldy prosmotry. Ýöne widýorýadyň üsti bilen. Şony öz opytyň bany edilýän nemeliň şol. Indi munça gürläman sen özüňe näme etdiň diýjekdä, indi boýun sorag dörýärdi. Edip bilýäs, şuny şunça edip bilýär. Görkezip bilýär.
Gowam garşaldy, doly çykanokmy aýdym diýip bir bölejik goýduk. Kakak neme Sädagyň goşgusy.
Öň ýazyk ýöne heň biziňkide. Şu dört dol oturanmy ýa-da? Ýok ol ekizler bilen, ol prosta neme. Sen şoňa diýýäňmi ekiz dört dol oturan. Ýok daşarda.
Ýok.
Ekiz oglanlar bar. Ýok, ekiz oglanlar bar. Ýusup Ahmet olar bile bir bije däl diýdi. Indi biz indi belli bir derejä ýetdik-de, ekizler hem häzir birine kömek edip bilýän bolsak, men açyk etjek, şu adam hä görýänlere men aýtjak. Daže prodýuserine meselesinde-de bizde planlar bar. Artist çykartmak, aýdymçy, belli bir gyz, oglan, gruppa, может быть, ýöne kellede bar-da, dalneýşem bilýäňmi? Dalneýşem o zatlar dur, aýrylanok-da, ýöne indi soňam gaýdyp bolýa-da oňa. Bellidir nemesinde gitme biziň çöregimiz şu zat da gitjek ýeriň ýok bilýäňmi. Ýöne aýdymda özüňiz üçin şu döwür etmeseňiz soň giç bolardy ýaly. Aýna oňa da ýaşam bir çene balandan soň sen adamlara elli nemedeňde
zat ederok.
Bizde bara näl diýsene daşary ýurtda naprimer artistler iki üç ýyllap işlemesede öňki aýdymlaryny bal edip diňleýär amerikada bilýäňmi fan gruppa bolýar adam kän neme edýärde Bulaň şuny gollamaly diýlen düşünjesi bar. Bizde paka men hiç kimi ýamanlama ol be be medeniýet gelenok şo nemesi gelenok. Ä bir aýdymy çykarýaň zat edýäň ony şol diňlenýä sezon boldy soň hiç kimede gerekýä şo. Aýdymlaňam indi ömri gysga boldy olam nämeden fast food zadam indi adamlaň aňyna girdi.
Durmuşyny zat etdik rolikler karotki boldy tiktokda zat indi hemme zadam şol gysgaltdy indi öň aýdymlar alty ýedi minutdy biz döwürde Wstupleniýa bardy, saz bardy. Otuz sakys gün sazyny diňleýärdi, owadan zat diýip sazyny diňleýärdi. Indi derrew aýdyma başlamak adam kanagaty ýok, geçirýär. Bir aýdym öň naprimer bir ýyl, iki ýyllap diňlenýän wagty bar. Biz şony üzmän zat etmän diňleýän döwrüň bar. Gowy görüp. Populiar nirde ýaňlansa açuşeniýasy bolýar, ýagny hitiň açuşeniýasy bar adamlarda bilýäňmi. Indi şu bada bir aýam gidenok, çykýar. Gidýän ýene başga aýdym gelip dur. Olam kyn a ho. Dafa men ýetenok.
Ýetenok. Ýöne şony adamyň organizmini çarplandyryp, begendirip, begendirip dur. Muň ýaman uly faktorlary bar. Üstünde dursaň köp wagt näme edýär. Köp wagt edýär. Ýaňky ýaly nemesinden wneşni faktorlar bar. Daşyndan eden faktorlar bar. Şu zatlar wlýad edýär bilýäňmi? Ondan seň döredýän adamyň sen şu nädeňde-de sen zritel bilen bolmaly. Halk bilenmi? Indi biziň şu wagt gelen pikirim, ýaňy men aýtdym-a, maňa özüme gelmese, men adama beremok diýen-ä. Indi bu nemäň wapşe, indi ony etmeseň sen galýaň. Indi biz näme edýäs?
Ogurlaňok-da, gerek zatlaň kelläňe aýdýar, şu taýdan şu zat derek, bu taýdan bu zat derek, mundan bu zat derek, özüňdenem şu zat derek. Indi halka, adama, illere gerekli zady etmeli, şo düşünjä gelip. Özüňi aýyrmaly, men diýlen egaňy aýyrýaň. Onda diňe produkt, produkt bermeli, produkt bermeli, önüm bermeli-de. Onda şo näme ýaňky üýtgetýäňiz şu taýda-da, şo o döwürdaýy, o döwürden pikir üýtgedemizok, şol indi zadam üýtgetdi, obşim, döwrüň bilýänesi-ä üýtgeder, myşleniýe üýtgeder, tutuşlyk, täze pokoleniýa gel, o pokoleniýa-da, o biziňki ýaly pokoleniýa däl. Hoç ni hoç bilýän, ýigrimi ýyldan pokoleniýa üýtgäp dur-a, gelýän, biz bulara üýtgeşik, şu wagtky ýaşlara biz gözünde galar ýaly iş edemizok. Şo sen diýýäň anna o täzeler näme kim aý bular diýýä.
Ýa biziň pokoleniýamyz. Ekiz maý diýýänem bardyr täzelerden gelýänler nädip. Ýa ekiz maý siz diýýänem bar. Ýogsam bize bir oňa muňa gideňde Mekan meýlisli polibom tanalýardy. Indi zat nemeden o ekiz maý siz zat diýip bilmeýän bardy. Ýogsam bizde üýtgeşik ekiz adam iki adam bolup çykmadylar-da. Diňe biz çykansoň niräk barsaňam o ekizler diýip bilinýär. Oňa bir Tanamallykda bir kösenen ýeriň ýok. Ýok wozrastnoý nemesine diýenler şo. Ha wozrastnoý ýaş pokoleniýa olaň nemesi üýtgäp barýa biz indi prodýuser hökmündede şuň analizirid etmeli aýdymçy bol kim bol sen daşyndan seredýäňde näme bolýa sen bil bu zatdan habarsyz bolsaň men käbiri şeýdip urşa girýäňe gözüň kör bilen o ringe çykmakda şeýdip bilýäňmi sen neýni kim bilen urşýanyňy kime näme edýäniňi bilmeseň ýöne kör bolup ýa-da taýýarlyksyz nämä giren ýaly söweşe giren ýaly. Polibom utulýaň onda luçşe diýýän etme diýýän muny käbiri gelýäde şeýtýän analiz et neme diýende bir gowy häsiýet ikimizdede şu gelende wallay badyr o nemesinde şu realno ýalňyş ýerik gidip barýan bolsa men aýdýan käbiri aýtmaýan bolmaly massat soraýada käbiri может bilemok welin köpüsi şon ýaly bolmagy mümkin.

Şu nähili diýsem trend bolup başlan energiýa. Tans. Ýa-da 2006-2007-ler şo döwürler tansly etmek näme bolsa şu wagtam täzeden bir hili toýy täzeden şowhunlandyrmak, diňe aýdymçyň üsti bilen näle goşmaça detallaryň üsti bilen şowhunlandyrmak bir trendi bar ýaly görýän. Onsoň şu energiýa ile siziň energiýaňyz gabat gelýän ýaly görýän-de siz özüňiz nähili pikir etýäňiz şony? Ýa dogry aýdýaňyz.
Ýa birazajyk Nähillis hem indi käbir adam neme düşünjede bolup bilýär-de, aý indi o zatlardan biziň wagtymyz geçdi zat o düşünjesinde de bolup bilýär. Siz nähili garaýaňyz şoňa? Eh, täzeliklere açyk birinji bilen-ä. Näme şu täzelik gelse, şony özümize maksat se rawno sen öz geýmeli eşigiňde şol obraz bolsun, näme bolsun gelişdirmeli-dä özüňe. Artist sahnada sen näme etmeli? Şow görkezmeli sen polibom bar. Şu wagt ýöne şo nämä geldi bir döwür diňe azerbaýjan aýdymy aýdylýardy bir dik turk nemesine tans bar edil bitişkaý nememizde o tans pansa üns berenok azerbaýjan nemesi gitmeli aýdym şol serýozny durup aýtmaly belli bir nemesi indi bolsa şu wagt farhat öräýew çykdy mekan ata mekan ata ömrüne dönşüp toýuna neme edip täzelik bilen. Hiç haçanam neme etmeýär. Özüne gürrüňdeş bolýan welin, oň maksady näme? Toýdan toý alyp gaýtmak diýýär. Boldy. Şony edýärem. Dogry, ideologiýa şony ýapyp. Men diýjek bolýan mä, sen toý edýäň-ä. Pylan zat, pylan zat hökman bolmaly, külçebaý zatlar bar bilýäňmi? Kola, fanta hökman goýýarlar. Niri bolsa, brendi nemesini şony ýaly mekana ata-da, şu nemesine, toýuna bolsa bagşysy hökman bolaýmaly. Edil giren zat ýaly. Şol bilýän kruga zada giren. Şuny Dawid etdi. Bilýä, halka näme gerek, näme galdy. Näçenji ýyl Mekan atasy. Bizem şoň aýdymlaryny diňlän-ä, kiçikäm diňlän. Bizem bir gaty uly menede däl ýöne. Ýöne şo nämäni zat edip başla. Diňe zähmedi bilen arassa. Arassa zähmet. Adam bilen oturyp gürleşýäň-ä. Ujady bilýäň. Näl adam şul, nä neme diýýäň. Döredijilik adamy bolsaň, seň hem şuň içinde bilýäň. Bir belli bir nemesini alýaň özüň şuň nemesini. Ol şo diýjek bolýanym etdi. Bu ol ilki başlap şu wagtdan arsam edýär şony. Şony arsa edýär. Ony Farhad Öraýew. Ol olam öň başdan. Bilemok sen tanaýaňmy, tanaňokmy. Farhad Öraýewi. Biz toýa gidýäk. Ýok, ýok, ýok. Wagtda biz toýa gidýän wagtymyzda Maýkl Jekson ýaly tans edip zat edip gidýär. Eşigine çenli gyzyl eşik zat geýip neme edip. Toýlarda tans edip atda. Diýjek bolýan. Bir on ýyl mundan ozalam zada. Kena bar. Indi biz bu zatlary edýäsde seň ýaňky nemäňde görýäňde diňe öz aýdymlarymyzy paýlaşýasda. Biz hem tans edýäs, hereket, halkyň içine girip etme zady edýäs. Toý şowhunyny nemesini bilýäs biz içinden. Ýöne ýaňky medialaşdyramyzok. Mediadan indi ony özüň edibilýäňemde şo zady birhili Özüňe göreňokmy ýa öz leň barmy, ýaltaçylyk barmy şony düşünmek bilemok. Muny indi etmeli şony göz öňünde tut. Ýa sende sebäbi başga wariant ýok. Wariant ýok hawa. Indi özüň işlejekmi kak položno seň ýaňky edýänä söweşmeli adamlaň bilmelidä. Bärde konkurensiýa meselesinde dälde bul köpçüligiň içinde şular kanon ýaly gidýädä bilýäňmi. Bolmaz wah. Wot ani deloit senem başarsaň et. Et hawa başarsaň başarmasaň gör. Tansy biz Nemes häzir goýsa gowy edibilýän özüm öwüp dälde edibilýän. Üçin meň däl. Meň ýat zat dälde edilen gereket. Aýtdyň näme hemme zat tansdan başlap diýdiňiz zat birader çykan soň. Özümde oturan o hereket zatlar. Oňa hiç hili meselesi ýok. Ýaňky nemes açyk ýöne edilýä ýöne şunysy ýok. Şony häzir kabul edilişi diýlen podsaznaniýada o wagtdanam mende häzir bir Kemaý sen beýdip böker ýalyk diýip ol çekinjeňlik zadam bolup bilýä podsaznaniýada bilemok belki bardyr. Saklaýan diýýä. Skolosti saklaýan zat bar bolmagy mümkin özümde. Indi. Ýöne wynujden etmeli ony etmeli. Şuny etmeli başga wariant ýok bu ýerde açyk garamaly sen meseläňe şeýle şeýle seredýäňä ýa edýäň ýa edeňok bu taýda hiç kim günäkärlemeli däl etseňä etdigiň bolýa nemesini görýäň etmeseňem etmän galýaň başga nemesi ýok.